Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency, Mail, Knorr, Hanini,

Nilqakom għal programm ieħor Who's Cooking flimkien miegħi ġol kċina għal 25 minuta. Illum bħal ġimgħat l-oħrajn għandna riċetti verament tajbin għalikom. Illum għandi żewġ riċetti għalikom. Għandna cheesecake bil-mint u ċ-ċikkulata. Ħankun qegħdin nużaw dawn il-club bars u dawn il-bourbon biscuits u koll il-macaroons u krem u ħafna affarijiet oħrajn. U koll L-Ikwa Prima tal-lum għandna chicken breasts imsajrin ġol-krema tal-għasel u l-mustarda, ftit wawr ukoll, patata fil-forn, ftit kale u broccoli u dik hija t-tieni riċetta. Infakkarkom fejn issibu l-web il-riċetti fuq il-website aceline dot media u koll abbinaw mal-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel. Agħfsu like hemmhekk għandna iktar minn 26,000 like. Grazzi. Ħa nibda? Iż-żewġ riċetti. Jiena fatt ħa nibda bir-riċetta l-ħelwa llum. Għandna żewġ pakketti minn dawn il-gallettini bourbon. Ħa niftaħhom, għandi pakkett diġà ġol-food processor. U ħa nagħmlu l-biscuit base. Biscuit base pas-soltu, tafu kif. Ftit butir, il-gallettini, imma nibdew billi l-ewwel inkissru dawn il-gallettini. Okay? Mela, Ħa nġibuhom f'rab trab. Ħa nipprepara l-butir. Hawnhekk għandna l-butir imdewweb. Mela, dak huwa l-biscuit base, mela għandna l-garnittin infarkin u hawnhekk għandna il-butir imdewweb. Isu ma

il-biscuit base. Hawnhekk għandi forma spring foam, okay? Mhux sa nagħmlilha karta strazza jew xejn iktar, għandi l-blow torch u dik tinqalek tridu tistgħu tagħmlu karta strazza fil-qiegħ. Jien m'għandix għalfejn. Ħanneħħi ix-xafra u ġassan ħawat ftit aħjar biex inkuċert li l-butir daħal sew mal-gallettina. Tajjeb ħafna. Issa li sa nagħmel bil-mod, ħanaqbad din it-taħlita u ovvjament nuża biex niksi din il-forma. Issa li nagħmel is-soltu nibda bil-ġemp. U m'hemmx għalfejn nagħmluha ħoxna żejjed, ok? Vurdiri nibdew hekk. Ħalli mbagħad nibdew inneħħu. Right. Qegħdin nagħmlu il-base taċ-cheese cake. Fakkarkom, iċ-cheese cake hija tal-mint u ċ-chocolate. Għandna ċ-chocolate kemm fil-gallettina fil-base kif ukoll dawk il-biċċiet tal-god gallettini, il-club biscuits li sa nużaw ehm, fil-krema, fil-filling. Okay. Dik hija l-idea. U l-kumplament imur hawnhekk. Issa, sadattant li sa nagħmlu, din hija importanti, ħa ntella' ftit krema biex nagħmluha mal-mascarpone filling. Mela sadattant jien sa nkompli hawnhekk, għandi l-krema hawnhekk, illum qed nuża d-double cream mhux whipping, Kulma sa nagħmel, ħa naqbadha u nitfgħuha hawnhekk ġol-magna ddur. Ħa niwippja, ntellagħha u niġu lura biex inkomplu din ir-riċetti. Ħa nkompli l-gallettini. Krema lesta, ħa nieħdu hawnhekk, mela ħa nagħmlu l-mili ta' cheesecake. Mela jien hekk hawnhekk għandi żewġ cartons mascarpone. xi 500 gramma, ok? U dik dieħla hawnhekk. Għanna bżonn ukoll 110 gramma icing sugar, ftit kulur aħdar, unħawdu Issa ovvjament li għamilt li kienet apposta, il-mascarpone ħallejtha ftit barra minn ġol-fridge, ħalli tirtabli għal dal-mument. Mela kif għatilkom dan huwa chocolate and mint. Għamilna ftit kulur biex it-taħlita tiġi nektar ħadrani, issa ħanżidu hawnhekk il-qoxra maħkuka ta' żewġ limes. One. Ftit iktar. U bħala toma, il-main ingredient bħala toma għal din ir-riċetta Sa tkun dawk il-club bars. Tajjeb. Neħi din minn hawnhekk. Dik il-krema li aħna tellajna, issa nagħmlu ħan niffoldjaw hawnhekk ġo din it-taħlita. Mala kellna l-mascarpone cheese U kellna l-krema li tellajna. Tajjeb. Okay. Issa, ħanżidu ġelatina imdewba, kelli żewġ folji mxarbin u dewwibtom, ovvjament biex it-taħlita taqat. Issa, l-aħħar ħaġa li sa nagħmel, kif għadtilkom għat-togħma, huwa dawk il-gallettini. Qed tara bħala kulur mhijiex pastaża, mhux aħdar jixel, huwa sabiħ ħafna neħi din minn hawn, mela għadtilkom fuq il-baż taċ-ċikolata dawn huma chocolate and mint u jiġu hekk ara. Li sa nagħmel Hawnhekk għandi ftit li diġa qaxxart biex ngħaġġel għax kif u tafu l-ħin dejjem huwa kontrija u kull ma sa nagħmel inkissirhom Ek. U dawn sejrin ġo taħlita. Mela sa nagħmel ħankisser sitta minnhom Ħa nħawwadhom hawnhekk mat-taħlita u t-taħlita sejra u ġew ġol base. Dik sejra ġol freezer biex tnaġġel il-proċess li tagħqad. Mela ħa nkompli hawnhekk, all right? Ħa nisti cheese cake. Ħa nibdew it-tieni riċetta, ir-riċetta tat-tiġieġ, iż-żdiri tat-tiġieġ b'dik is-salza tal-krema, il-mustarda u għasel. Ħa nibdew billi nnaqqlu s-sirir tat-tiġieġ, bl-Ingliż we say to seal. Hawnhekk għandi taġen sħun, ħa nitfa' ftit butir. U għandi ftit żejt ta' żebbuġa. Issa li rridu nagħmlu, insaħħnuh sew ħalli insajru dawn it-tiġieġ. Għandna erba' eh, żdieri tat-tiġieġ, ok, imnatfa mingħajr il-ladam u mingħajr il-ġilda ta' fuq. Li se nagħmlu ftit bżarru melħ fuq it-tiġieġ. Sakemm nistenna li dak it-taġen jisħon. U ħa nsajru t-tiġieġ biex jieħu dik in-naqra ta' kulur. Wara li sajjarna t-tiġieġ, sa nneħħuh minn ġot-taġen u nibdew il-bażi taz-zalza. Issa li għamilt jien diġà, bdejt nipprepara ftit patati. Il-programm kull ma għandu 25 minuta. Vurdiri qabel beda l-programm, bdejt nipprepara xi patata fil-forn u ħaxix ukoll għal din ir-riċetta Għandi ukoll ftit broccoli, għandi ftit kale, għandna l-mustarda, l-għasel u għandna estokonic. U importanti, għandna bżonn ftit ħwawar għal din ir-riċetta. Issa li sa nagħmel, hawnhekk għandi ftit sagħtar. Ħa naqbad dawn is-scoop. Anki wkoll hawnhekk ir-rosemary. Naqbadhom u nitfagħhom hawnhekk fit-taġen. Once li t-tiġieġ jibda jsir, dawk jibdew jerħu t-togħmiet tagħhom. Ħa nbiddel hawnhekk it-taġen għax mhuwiex qed jaħraq biżżejjed. Iva, ħa nagħmlu hekk ara. Ħa nġibuh hawnhekk. Għax meta ma jkollokx ħafna ħin, xiġri jibda jittanta. Mela hawnhekk għandna taġen dawk il-ħwawar, mhux se nitfattew mul basal issa, li se nagħmel ħanaqbad iż-diri ta' tiġiġ. Isset jisħon. Tajjeb. Ħanitfaħħom hawnhekk ġo dik it-taħlita ta' butir u żejt u kif għadtilkom trid intom ftit kulur fuq żewġ naħat. Dawk għandhom bżonn xi 3 minuti, 4 minuti fuq kull naħa. Ħa nagħmel ukoll ftit żejt, eh, ftit bżar u melħ fuq in-naħa l-oħra. Mela jien sadattant ħankompli nsajjar hawnhekk dan it-tiġieġ U mbagħad inkomplu eh, b'din ir-riċetta. Jien hawnhekk sajjart it-tiġieġ is-sil jgħid u din naraw il-kulur hawnhekk ara nice and golden brown. Dawn sa neħjom minn ġod taġen sejrin hawnhekk ġo platt, ħanibdew nibbildjaw dik it-salza issa. Issa ġo l-istess taġen fejn hemm dawk it-tomit tajbin. Hemmhekk ħanitfgħu il-basal, tewm, Għandna żewġ sinniet tewm u basla żgħira mqatta'. Taf x'se nagħmel ukoll? Ħa nżid ftit iktar butir issa. Ħa nħalli dawk il-ħwawar hemm ġew ukoll, okej? Ħa nsajruh għal minuta. Is-sekk għandna ftit inbid abjad. Nitfgħu ftit issa. Sfortunatament, inbid aħmar biss għandi ġol-fridge illum u mhux se nuża aħmar għax inkella jbiddilli l-kulur taz-zalza. Ok, mela issa ħa nagħmlu hekk, ara. Ħa nitfgħu stock pot tat-tiġieġ. Waħda minn dawn. Ħa nħallu hemmhekk għalissa. Għandi l-għasel u għandi wkoll il-mustard. Ħa nagħmlu żewġ imaref mela erba' kuċċarini. Issa ħa nżid dik is-stock pot. Dik daħlet hemmhekk. Ħanżid ukoll issa l-għasel marfa. U għandna wkoll il-krema. Għandi żewġ pots minn dawn. Dan huwa cooking cream. Għanħawwa toħra maħħa. U għandi ftit ilma u koll. Iżda kull ma rridu namlu, nżidu ftit ilma ħalli ma tkunx maquda żejjed. Indewbu dik is-stock, is-stock pots. Mm, riħa tfuħ. Ħanżid ftit bżaru melħ u jerġa' jidħol hawnhekk it-tiġieġ. Niftuha tagħli, imbaxxula t-temperatura u kull ma nagħmlu nerġa' nżidu it-tiġieġ u nħallu għat-tek-tek bil-mob. Kull ma għandha bżonn xi fifteen minutes, ok? Jien ħa nerġa' nitfa' t-tiġieġ u nkomplu r-riċetti tal-lum. U jien hawnhekk qed inżejjen dak il-mint and chocolate cheesecake bil-macaroons, piped cream, għandna l-blueberries, vera ġej ħelu. Forsi din tarawh. Tant fih naqra xogħol ta' logħob, imma r-riżultati Huma verament tajbin, mela ara x'qegħdin nagħmlu. Ftit minn dik iċ-ċikkulata mkissra, Torquil Club Biscuits. Ftit blueberries, ftit macaroons, nagħmlu ftit wera ukoll u dawn il-meringue kisses verament huma ħelwin. Faċli biex x'għamilhom ukoll. Jien ħankompli nżejjin hawnhekk bil-mod tara. Nitfgħu ftit wera Ukoll weraq friski. Ara, ara t-tip ta' tiżjin. Nkompli iktar macaroons. Il-macaroons qed naqsamhom min-nofs għax huma pjuttost naqra żgħar għal din ir-riċetta. Naqra kbar, sorry. Ara. Whoops. Macaroons. Somma il-contrast tara għandek l-aħdar, għandek l-iswed is-skur tal-blueberries. Dik hija l-idea. Nippajpjaw in between. Somma, ħa nerfagħhulek ftit hekk ara biex taraw eżatti x'qed nagħmel jien. Ok? Riklami u lura biex nagħlqu l-programm bit-tiġieġ u ċ-cheesecake tal-lum ibqgħu hemm.

Hawnhekk għandna l-platti kollha lesti għalikom illum. Ħa nibdew bil-platt tat-tiġieġ. Għandna s-sider tat-tiġieġ b'dik il-sauce, il-creamy sauce bil-l-għasel kif ukoll il-mustarda. Servejni hawnhekk naqra kejl, naqra broccoli u dik il-patata għall-forn. L-ewwel riċetta tal-lum. Dik ir-riċetta sservi erba' persjoni. Kellna erba' sdiri tat-tiġieġ. U hawnhekk id-dessert ta' chocolate and mint cheesecake. Żejjinniha hawnhekk b'dawk il-meringue kisses, ftit blueberries, kellna l-piped cream u dawk il-macaroons, u ftit weraq żgħar hekk biex biex inżewwqu, u spiċċajna ftit minn dik il-club chocolate bar imqatta' wkoll. Dik hija d-diżerta tal-lum. Dak kollox għal-lum, dawk huma ż-żewġ riċetti tiegħi, aħna niltaqgħu bħal-lum tmint ijiem għal programm ieħor What's Cooking.

Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Strand Palace Agency, Mail, Knorr, Ħanini, Elm Lee, Indispa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.